Tahun saribu lapan ratus samilan puluh tujuh rasanya buhan tonil bangsawan dari Malaysia itu nang datang ke Banjarmasin. Jadi itu pas masih masih kerajaan Banjar itu waktu itu. Nah, rombongannya keseniannya itu yang bernama Indra Bangsawan.

Diambilnya jalan caritanya itu yaitu Abdul Muluk diambil dari syair Abdul Muluk. Jadi kisahnya mama apa kisah buhan tunil bangsawan nang di tadi itu uh, mengambil cerita syair Abdul Muluk. Jadi kebetulan kan ini kan buhan Margasari nih. Buhan warga sauri ini kan dahulu jalan kini kan jalan ka kada yang kadada anu ka banjar jua marga sauri ini kan jalan liwat sungai negara ka murabahan tarus sungai baritu tadi ka banjarmasin itu buhannya tu badagang buhan tu padagang padagang marga sauri itu malihat jadi waktu itu sudah malihat itu. Badua ini anggah putih lawan anggah irang itu ba apa dibilang tu di dalam hati timbul kenapa kami jauh kita ni tidak baulah uh, semacam yang kaya di orang dah. Hmm. Tapi kan kada nang berpanggung, hmm. nang adanya nang untuk rakyat saja. Nah, jadi

Nah, jadi karena yang bubuhannya itu karep istilahnya sambil bakayuh itu bilang menyanyi aja aja ntar lagu lagu nang lalu di di apa dijadiakan nang nyanyian bubuhannya salam salawas ba bakayuh kaum anu toko banjar tuh diambilnya itu lagunya jadi karena lagu kurang batang banyu nih kan banyak lioknya itu kan maka lagunya tuh baliok-liok kada nang talupi nang ampat per ampat tu kada jadi lagu-lagu lagu nang diulah bubuhannya tu lagu nang baliuk-liuk lagunya jadi jadilah lagu mamanda tu lagu dua ngarannya lagu dua ha lagu dua
jadi lagu dua tadi diambil oleh buhannya lalu melihat dari pertunjukan tadi beulah jua buhannya kisah. Diambilnya dari Abdul Muluk jua. Jadi ada penggawanya jadi ngarannya harapan harapan harapan satu harapan dua ada pengharapan satu pengharapan dua nang sepuluh balangnya nang dimuka nang jaga nih oh. itu nah itu diambil dari dari ngarannya harapan harapan satu harapan dua nah, ada juga uh, imam perang Ada jua Perdana Manteri. Jadi Panglima. Inya berkisah itu kena sesuai dengan Sair Abdul Muluk tadi itu nama apa ngaran kerajaan. Hmm. Jadi anu Sultan Abdul Muluk raja.
Abdul nah. Muluk tuh sebujurnya penyair kah atau siapa? Abdul Muluk ini kisah Anu se, uh, sair ngaran sair Abdul Muluk. Oh ngaran sair.
Eh, ngaran sair Abdul Muluk. Jadi kan diambil oleh bubuhannya kisah Abdul Muluk tadi. Hmm, hmm, hmm. Karena apa aksen dari Malaysia dari Malaya bahari itu artinya adinda, kakanda, mamanda, hmm. ayahanda.

Karenanya, nya kan mampir kisah di Abdul Muluk. Iya, iya, iya. Jadi Mbak Abdul Muluk atau Bada Muluk ya, Bada Bada kan Muluk. dipar, disipar singkat bubuhannya tuh hari itu. Bada Muluk. Bada Muluk. Jadi lawas kalawasan karena dari dialog-dialog tuh ada ayahanda bagaimana mamanda wajib ya ada nah. Jadi Urang kampung ni mun handak bakarasmin tu kami manyaru jar, nyaru karasmin abang jar nang ada mamandanya tu jar, nang mamanda tu jar. Akhirnya kan kalawasan-kalawasan tu badal muluk tu kada taanu lagi akhirnya mamanda akhirnya. Nah itu asal muasal mamanda tadi. Padahal darinya dari badamuluk tu.
Mun artian bahari tu ibaratnya secara khusus mamandanya atau artinya? Mamanda tu mamarina. Mamarina.
Eh, eh.
Mamarina.
Oh. Di bahasa Melayu tu kan. Hmm. Nyambat mamarina atau ya mamarina aja. Oh iya tadi ayah henda, ayah henda, mamanda. Ayah henda mangkubumi, mamanda wajir. Oh.
Oh jadi awalnya dari ya tadi Abdul Dari itu. Muluk, cuma orang Mangya yang Mamanda tuh. Eh, Lalu kada sayur. anak nang badal ba Abdul Muluk asa ngalih udah. Iya iya iya. Hmm. Nang Bamanda tuh jar, nang ada Manda tuh jar. Oh. Jadi ka- kebiasaan-biasaan akhirnya jadi Mamanda. Mamanda. Itu itulah asal muasal dari kesenian Nang ngarannya jadi dingarani mamanda. Hmm, hmm, hmm. Itu. Berarti mengadaptasi dari kesenian Malaysia lah. Ya. Yeah. Dari Melayu.
Cuma kita Jadi ada... pemulaan tuh di Margasari lah. Margasari. Itu Pem...
lahirnya bujur-bujur. Pemulaan bujur. Ada kau di anu kan buan Banjar yang mengakui mamanda ampunnya ada. Nah, nah, eh, rawa.
Hmm.
Oh, dari Margasari.

kita di margasari sini di pariok situ lahirnya harus tahu dari mana